Җәмгыять һәм мин. Күп төрле темалар булды, э, волонтер турында. Түбән Кама мәктәпләрендә парламент дәресләре бара. Эш барышы белән таныштылар. Түбән Камада 8 һәм 20 мәктәпләрдә капиталь ремонт үткәреләчәк. Патриотик тәрбия, Түбән Кама укучылары алгы сызыктагы хәрбиләргә ярдәм итәләр. Мәдәниятләр балкыш Унбишенче мәктәптә халыклар дуслыгы бәйрәме оештырылды. Мәртәбәле кунак, әдәбият сөючеләр, язучы Ринат Мөхәммәдиев белән очраштылар. Түбән Кама мәктәпләрендә парламент дәресләре бара. Анда югары сыйныф укучыларына җәмгыять, гражданин, ватанпәрвәрлек төшенчәләренә аңлатма бирелә. Шунысы үзенчәлекле, яшьләр белән очрашуга икътисад белгечләре, юристлар, депутатлар чакырыла. Шулай, Адымнар гимназиясенә Татарстан Дәүләт Советы депутаты Геннадий Глушков килде. Обратить внимание на тему нашего сегодняшнего мероприятия Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд. Как вы можете объяснить вот эти слова? Бер металлдан сугарылган медаль, сугыш һәм хезмәт өчен. Әңгәмә темасы шулай яңгырый. Парламент дәресен Татарстан Дәүләт Советы депутаты Геннадий Глушков үткәрә. Аның әйтүенчә, мондый очрашуларның асылы, яшь буында ватанпәрвәрлек рухын тәрбияләү. Күп төрле темалар булды волонтер турында. Мин дә үзем волонтер булам һәм бу миңа бик кызык иде. Парламент дәресләре 2009 нчы елдан бирле үткәрелә. Быелгысы Россиядә Халыклар бердәмлеге һәм Татарстанда хәрби батырлык һәм хезмәт фидакарьлеге елына багышлана. Аралашу сорау-җавап рәвешендә уза. Адымнар гимназиясендә Патриотик рухтагы очрашулар даими рәвештә оештырыла, ди уку йорты директоры. Ел дәварында без шул чараларны оештырып торабыз. Һәм бүгенге дәрестә балаларыбыз белән патриотик темасы күтәрелә һәм халыкыбызның бердәмлеге темасы. Парламент дәресләре республиканың барлык мәктәпләрендә дә үткәрелә. Максаты, яшьләрдә Ватаныбызга, туган илебезгә, дәүләтебезгә карата мәхәббәт, хөрмәт һәм патриотизм хисләре тәрбияләү. Альбина Вәлиева, Гөлназ Җаббарова, Максим Липин, НТР яңалыклары. Түбән Камада сигезенче һәм егерменче мәктәпләрдә капиталь ремонт үткәреләчәк. Түбән Кама мэры Радмир Беляев һәм Дәүләт Думасы депутаты Айдар Метшин эш барышын тикшерделәр. Сигезенче мәктәпне модернизацияләү өчен федераль бюджеттан 146 миллион сум бүлеп бирелгән. Беренче этапта биредә барлык инженер челтәрләр алыштырылачак һәм төп бүлмәләр, класслар, ашханә, спортзал һәм китапханә ремонтланачак. Шунысы игътибарга лаек, яңартылган бинада Габдулла Тукай исемендәге үзәк урнашачак. Шәһәрдәге ремонтка мохтаҗ объектларның берсе дип танылган егерме нче мәктәптә эшләр Яшьләр һәм балалар милли проекты кысаларында башкарыла. Ремонт өчен бюджет 114 миллион сумны тәшкил итә. Төзүчеләр инде демонтаж эшләрен төгәлләп, түбәнне, фасадны ремонтлауга һәм тәрәзәләрне алыштыруга керештеләр. Барлык эшләрне беренче августка кадәр төгәлләргә планлаштыралар, шуңа күрә сентябрьдә балалар заманча мәктәпкә барачак. Түбән Кама укучылары алгы сызыктагы хәрбиләргә дә ярдәм итәләр. Химиклар проспектындагы 72 Б адресы буенча урнашкан пункт яшьләрнең битараф булмавының шаһите. Утыз җиденче лицей укучылары хатлар, маскировка челтәрләре һәм шәхси гигиена әйберләре алып киләләр. Утыз беренче лицей балалары да хәрбиләр өчен запасларны тулыландыралар. Егерме бишенче гимназиядә тәрбияләнүчеләр дә игелекле эштән читтә калмыйлар. Гуманитар ярдәм җыю пункты волонтерлары уртаклашуынча, Монда нинди ярдәмгә дә шат. Җылы әйберләргә, консерваларга, медикаментларга, алгы сызыктауларга ихтыяҗ аеруча зур. Кыска вакытлы ялга кайткан хәрбиләр монда еш кунак. Телефон мошенниклары үзләрен алдауга бирешмәүчеләрдән үч ала башлаганнар. Аларның максаты, ачу чыгару, уйланмаган гамәлләр кылу, яки банк счёнтын блокировкалау. Төп алымнар, массакүләм смс-хәбәрләр, искә төшерү турында мәгълүмат тарата башлау. Карта саткан, наркотиклар өчен дигән мыскыллы комментарийлар калдырып, шикле акчалар күчерүләр. Хокук саклау органнары гражданнарны уяу булырга өнди. Сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз килегез, безнең номер, 8 917 93 73 077. Халыклар дуслыгы унбишенче мәктәпнең иң зур байлыгы. Дүртенче ел рәттән биредә Мәдәниятләр балкышы дигән бәйрәм үткәрелә. Укучылар төрле милләт халыкларының көнкүреше, гореф-гадәтләре һәм мәдәнияте белән таныштыралар. Чын дуслык, татулык һәм бердәмлек үрнәген чагылдырган бәйрәмнең кайбер мизгелләрен бергәләп карыйк.
Милли җырлар яңгырый, самавырда чәй кайный, өстәл сый-нигъмәттән сыгылып тора. Монда үзеңне кунакчыл татар авылына эләккәндәй кебек хис итәсең. Унбишенче мәктәп укучылары балаларны халкыбызның бай тарихы, көнкүреше һәм гореф-гадәтләре белән таныштыра. Укучылар бәйрәмгә ныклап әзерләнәләр, милли киемнәр тектерәләр, тәм-томнар пешерәләр, җыр-биюләр өйрәнәләр. Бу эштә аларга сыйныф җитәкчеләре һәм әти-әниләре зур булышлык күрсәтә. Төрле милләтләр дус яшәгән мәктәптә татар телне саклау һәм хөрмәт итү, иң мөһим кыйммәтебез. Халыклар дуслыгы бәйрәмендә биш милләт вәкиле тәкъдим ителде, татарлар, руслар, башкортлар, чуашлар, таҗиклар. Мәктәп коллективы һәм килгән кунаклар берничә сәгать эчендә төрле илләр буйлап сәяхәт итте. Бүгенге чара искиткеч тә әһәмиятле, бик кирәкле. Милли үзебезнең компонентыбызны, милли тормышыбызны күрсәтә торган, элеккедән калган, әби-бабайлардан калган мирасны күрсәтү, аңлату, милли киемнәребезне, Сөйләү алымнары, онытылып барган сүзләрне куллану. Менә бу шуның өчен бик тә мөһим. Монда Серле каләм дигән әдәби түгәрәк эшли һәм мәктәп укучылары һәр татар бәйгесендә бик теләп катнашалар. Әле күптән генә булып узган татар кызы, татар малае исемендәге бәйгедә алар бик лаеклы урын яуладылар. Һәм Разил Валиев исемендәге яшь иҗатчылар бәйгесендә дә алар бик теләп катнашалар, үзләре иҗат итәләр. Һәм әлбәттә инде без язучылар аларга булышабыз. Мәдәниятләр балкышы Халыкара туган тел ункөнлеге кысаларында зурлап үткәрелә. Аның дүрт еллык тарихы бар. Бәйрәм елдан-ел камилләшә, куәтләнә бара. Ә иң мөһиме, мәктәптә укучы төрле милләт балаларын берләштерә, ди оештыручылар. Альбина Вәлиева, Максим Липин, НТР яңалыклары.

Ринат Мөхәммадиев сөйләгән тарихи истәлекләрне түбәнкамалар йотлыгып тыңладылар. Китап укучылар белән очрашу, китапханәләрдә булу, язучы өчен зур бәхет. Бигрәк тә менә шулай туган телне өчен без барыбыз да кайгыртып яшәгән бер елда, Габдулла Тукай, Муса Җәлил, Фатих Әмирхан, Һади Такташлар, Зәки Нуриларның юбилей елларында очрашу аеруча бер истәлекле Вакыйга булды бүген минем өчен. Укучының барлыгын тою язучыга илһам чыганагы булып тора. Һәрхәлдә, дөньяларның имин булып, барыбызның да исән-сау булып. Иртәгә, Рамазан аеның сигезенче көне, сезгә сәхәр һәм авыз ачу вакытларын тәкъдим итәбез. Егерме алтынчы февральдә, пәнҗешәмбе көнне, кояш алты сәгать утыз ике минутта чыга, сәхәр дүрт сәгать егерме тугыз минутта тәмамланырга тиеш. Авыз ачу унҗиде сәгать алты минутка туры килә. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын!
Сагынып көткән олы кунагыбыз Рамазан ае җир өстенә аяк баса. Рамазан айлары мөбәрәк булсын! Бөек татар галиме Ризаэтдин Фәхретдин болай дип әйткән, Уразада нәфесне тәрбияләүне, сабыр итүне һәм фәкыйрьләр хәлен аңларга тырышуны ният итегез.